די פארגאנגענע דינסטאג פרשת בעלוי ז ח, צוויי און צוואַנציק מינוט נאך נײַן, איז א בארא פארקער יונגערמאן געפארן צו די ארבעט אין די בראנקס. אראפקומענדיג פון די וויליס עוועניו ברידזש ארויפצוגיין אויף די ברוקלינער עקספרעסוועי, דארף ער דורכגיין עטליכע גאסן וואס הייסט די ברוקנער בולערוואד, און ווען ער איז אנגעקומען צו די טרעפיק לייט איז עס געווארן רויט. די קראסוואלק דארטן איז פול מיט מענטשן, ס'דרייען זיך דארטן גוים וואס די שמירת עיניים דארטן איז נישט די בעסטע. ער האט געהאט א נסיון, אזוי ווי מענטשן האבן נסיונות, א מינוט ארויפקוקן ממש א סעקונדע איך וועל שוין אוועקקוקן ממש איך וועל נישט מיינען נאר פון די עק פון מיין אויג פון די קארנער פון אבער ביי השגחה, האט ער עטליכע מינוט פריער אויסגעהערט דער גיבור פון יענעם טאג י ז סיוון וואס ר' משה וואלפסאן זכר צדיק לברכה האט אנגעווינטשן אז שמירת עיניים איז הצלחה, ער האט זיך מתגבר געווען, ער האט אראפגעלייגט זיין קאפ אויפן סטירינג וויל, נישט אפילו ארויפצוקוקן ווען ס'ווערט גרין, ער האט געווארט ביז די קארן אונטער אים וועלן אנהייבן צו פייפן, די קארן פייפן, ער פארט ווייטער, דער מורא'דיגע געפיל, פון די התגברות פון איינער וואס האט זיך געשטארקט אויף א נסיון האט אים מורא'דיג באנומען, אבער עטליכע מינוט שפעטער באקומט ער א טעלעפאן קאל פון זיין ווייב און זי שרייט היסטעריש מען דארף בענטשן גומל ס'איז געשען א נס! וואס איז געשען? די פרוי האט ארויפגעלייגט איר קינד אויפן באס אינדערפרי און כדרך אידישע מאמעס נאכן ארויפלייגן די קינדער אויפן באס, שמועסט זי מיט עטליכע שכנים און פארברענגט. זי האט געהאט איר צוויי יעריג קינד דארטן לעבן איר, און די קינד שפילט זיך לעבן איר. א באס איז דורך געפארן פון די אנדערע שכנים אויפצונעמען זייערע קינדער. איינער פון די שכנים האבן זיך אביסל פארשפעטיגט, און די באס דרייווער האט געווארט די קינד זאל ארויף קומען אויפן באס, און איר שיך איז געווארן פארהאנקערט, עפעס איז געווען דארטן אז די דרייווער האט געווארט נאך עטליכע סעקונדעס. אזוי קוקנדיג אראפ, געזען ווי די מיידעלע קומט ארויף אויפן באס, און קוקנדיג אויפן ראוד, האט זיך אים געדאכט אז ער האט געזען א קליין קינד שפאצירן פארנט פון די באס. ער איז נישט געווען זיכער ווייל ער זעט נישט די קינד, אבער עפעס האט אים געזאגט אז עס איז נישט מסודר. ער גיבט א קוק און ער זעט ווי דער צוויי יעריגע יונגל שטייט ממש פארנט פון די באס אז פון די ווינדשיעלד קען מען אים נישט זען. מיט קולות! זענען די שכנים געקומען צו לויפן, און די מאמע, די פרוי פון דעם יונגערמאן, האט געזען ווי איר צוויי יעריגע יונגעל שטייט דארטן, חלילה וחס נישט ארויסרעדן פון מויל וואס וואלט געקענט פאסירן. זי רופט אן איר מאן מיט די נייעס, און איר מאן פרעגט איר, זאג מיר, וויפיל אזייגער איז דאס געווען? ס'איז געווען צוויי און צוואַנציק מינוט נאך ניין, דעם פונקטליכן מינוט ווען ער האט אראפגעלייגט דעם קאפ. זיך איינצוהאלטן און זיך מתגבר צו זיין אויף דעם נסיון. טייערע אידן, אונז ווייסן מיר אלע אז דער באשעפער שיקט ישועות ווען א איד האלט זיך איין, נישט אייביג זעט מען עס, און ס'איז שווער אסאך מאל, ווייל יא, איך האב זיך איינגעהאלטן, כ'האב פרובירט, כ'האב עס נישט געזען. פון צייט צו צייט אבער שיקט דער באשעפער א מעסעדזש, איך בין דא.